Um, mani n-nyɛ Ahmed Dumai Saida, Naani Production. M production name nyɛ uh, Naani Production man. Yeah, my lady sa niŋ n gba lahi zibisi pam because um, bɛ sa dihi ma vi pam, bɛ niriba ayi maa zaa. M believe la bɛ zaa ŋuni Dada Fitau n zo paa yidana n bala maa a bɔri maa mi n tuzo doo n kuni o di pala acting maa ni ka ti nyɛ tabi mi taba n tuzo doo n kuni o so ti sa bela ni maa ni ti ŋmaa movie maa ka di zaya ni kaman di ti yɛn yusi la drink ka ŋun director maa dada fitaawo maa mi n nyɛ ti director ka o chusi drink shɛli so a bɔri mahim ni yooli n wumla ka dam yɔri ni bet din nyɛ man n su film maa n jɛni n yɛli so a bɔri maa ni voo eh, drink maa na ka tuhili bahi ka taagi di wula ka o yɛn mi ni dam n nyɛli ka o zaŋli tiri ti ni ti ŋmaai sin so zabili maa ni sa ku start shɛm bala man sa bi mi ni zabili n bala because o ni sa yɛlo maa ka bi ŋmɛri nangban kpeeni Ka ti yiri yaansi ka chaŋ ti sitaati ŋmaabu. Ti sitaati la ŋmaabu maa, man bi baŋ din niŋ shɛm halli ka a bɔri maa n-ti ni o ku tooi wuhi o ŋɔ ka o gba yɛn ni o ku tooi wuhi ŋɔ o bi mi binshɛɣu ka o gba yɛn ni o bi mi binshɛɣu. So din kuli nyɛ shɛm m-bala maa. Filim maa mi yɛlimaŋli n-di laɣiri niŋ din ni pam because ŋuni darɛta maa niriba ni yɛn darɛta o yɛn deegi mi di laɣiri ka naan che o ni yɛn acti a di laɣiri o daa chaagi ma mi six thousand ka m bali mi ka o zaŋ ti ma

N zee ni bɛ lan ŋmaai ka a bɔri maa yɛn ni bɛ diliitim o n-fum niŋ shɛli maa, ka ŋun dari tafuta gba yɛn ni o cham maa, samli ka yɛn ti ma, bikɔɔ yi ni fun deei la yi laɣa. Di zuɣu ma ni ku suhiri shɛm nyami kaman bee bɛ ni di ku di suɣulo m-bahi ŋmaai muuvi maa ti ma ka di naai, bikɔɔ n ku tooi lan lab chaŋ ni n-ti bu eh, ninvuɣu shɛba ni bi lan chaŋ ti bigini ni bi ŋmaali ka di yɛn ti ma eh, sampalli. Naawuni zuɣu di sa muɣisi ma pam. Di title nyɛla Yasmeen. Yasmeen maa mani m-play lala part maa. Em, Abormahim nyɛla Amroba din ni ka Salman mi Salman nyɛla n yidan din ni. So n-ku yɛn summarise li mi, o nyɛla n yidan din ni ka Abormahim mi nyɛ Amroba. ka mali o baɣa saha shɛli kam ka baɣa maa yɛr o ni o paɣ so nti yɛn yi o zuɣu ni niŋ o tuubaa ka o chɛ zubu ka o biɛhigu ti tooni. Ɛɛm, yɛlimaŋli maa mi, sokam chanimi ni wula ka yɛn filiŋ kam chanimi ni di karata. Di fiitila bɛ niriba ayi maa. So man purɔblɛm nyɛmi kaman dee hali di yi nyɛla bɛ saɣimi ka labisi ma laɣiri ti ma ni yɛn bo shɛb ka ti niŋ li, yɛlimaŋli di nahim ma. Because bɛ niriba ayi maa dini ka di ku fi ti. Abɔrhman ku playirila o part maa viɛnyɛla ka ŋun director maa gba playiri o part viɛnyɛla. Amaa ŋun ti yɛli ni o ŋmaari film o bi yɔri character din ŋun ŋun o diɛmdim maa because a ku tooi chaŋ nti zaŋ so na kamani ŋun dada Fatal Faristan o malila paɣa ni bihi a ni tooi ku chaŋ nti gbaai yili yidaan n-kana nti zaŋ niŋ a tuma ni ti ni tooi be location maa ha ni yuŋ naai dama yuŋ scenes bemi a shɛba na mi n-chaŋ gba nti gbi So ka a kuli yɛn chaŋ ti zaŋ yili yidaandoo n-kana ti niŋ a bini ni yi ni tooi yuusi two weeks shɛli one month n-ŋmaai filiŋ ka bi tooi shɛli maa hankali ku tooi deei li. Ka di nya bɛ ni na charge man shɛm maa maybe m mini ba biɛhigu zuɣu ka ban charge ma shɛm kaman yo maa. So ŋun ti yɛn ni kaman dee bi ŋmaari filiŋ o binyɔra di ŋuna ŋun side m-bala. M ma filims maa bela tab ni. Ti malila filiŋ ka mali filiŋ. M ma bɛ ni ku lihiri maa bɛ mi filims maa ni nyɛ shɛm. Chɛ bɛ bɛ ni tooi zaŋ waan deei gbaŋ maa full part one hal di ni ten. Amaa di yi tiri ŋɔ ŋuna, one to four ka ti ŋmaari maa, one month m-bala ka ti na kɔŋ li now because ka yiri yiri bɛ ni nya li. Ɛm ma ɛm maa mi kaman di man ni yina wula ka ya maa ni ŋmaai film di yuya pam ni kuli bi ŋmaai film din paai four years ka di nyɛla kaman di film ŋɔ maa ka n daa ku bɔri ni n yina ti ŋmaai because n nini tiɣi li mi.

N mi ni ku yɛla shɛm drink maa dab maa n-sa yi si ŋuna a bɔri ma n suhi o ye di sa ŋmala kaman dee darɛta shɛla da ka zaŋ dam maa ti ti ni ti nyu. Ma dam mi, sokam mi ni o ni bɔri shɛli. So beni ŋun sani a nyuli gba ka ti bi mi ni lala bi niŋ la. So a bɔri ma ŋun sa minila kaman dee o shɛla da bee binshɛɣu. So din sa ku saati shɛm m-bala maa. Later on ka director yɛl o ni o niŋ binshɛɣu ka ŋun gba pahi o idea shɛli ka director suhu yiɣisi ka o yɛn kamani dee ka director nya o why ka o yɛn wuhir o ni o niŋ binshɛɣu ka o gba pahiri shɛli. Maa mi eem eem wula ka yɛn yɛli maa? Tinfum be location so n-tooi ku director bini ka a yɛl o director ka ti ni di niŋ li n-ŋɔ. n zaŋ pahi na di naan viɛla so director maa ni ku accept ti ka yi niŋ a di yɛn viɛli mi so n sabi baŋ din tahili ka director suhuyisi ka bi zaaha suhuyisi bahi tab zuɣu man ni na kɔliri bi zaaha zaɣ yino kam bi so na bi kpuɣi ka n voice gba bi so na bi kpuɣi shɛli a mi yɛn tahi ti n sabi be ni maa ni niŋdi maa shɛb teela bihi shɛb sabi bela nin polo n tahi shɛb n sa ŋmaali maa n zaŋli bahi Shee a nya calls niriba ni calliri ma shɛm n-tɛhi ma ni yina wula ka n yɛn ma amaa n yi daŋdi daayibna pam di zuɣu n ku kpalim la yiŋa because m mimi luɣ shɛli n ni ku niŋ din ni maa din bahi yoli n ni nya problem. Ɛɛh maa mi a ku yɛn niŋ bini afi n mali li mi before ka niŋda n daa mali li mi ka di nyɛ eight hundred and forty million. 800 old currency maa 840 million bin ku dii dii binshaɣu kam ni ni yɛn niŋ binshaɣu kam di total laɣiri ni daa nyɛ shɛm maa. Naawuni yiko ni ma di zuɣu ka eh, Premiere maa yi pa bɛni maa. So di nyɛmi kaman di yi tim Premiere yili ka niŋ li niŋ pen drive ni di zuɣu ka ti yi pa kpaŋsiri pen drive maa because ka zaa n-lan mali eh, em, deck But pen drive maa sokam malila TV o duu ka di mali pen drive tubu shee. So a yi ku niŋ la now yi kɔni a laɣiri yɛn yimi na. Naɣila film maa m-bi viɛla. Tɔ! Man ni ku mali lahibal shɛli ni n-ti salo nyɛla bee m mini ban niŋ li maa chɛ ka n na kana bɛ zuɣu first. Naawuni kum shɛtɔɣani maa. ka bo kuɣili dihibu suhuri ni ka bɛ yina ti tab sɔŋ maa n-ti bahi tab sɔŋ maa ka filim maa naagi ka kula zaa ni tɔi ka puhiri ti fansi zaa ŋun kam zaa ha na mi n-zaŋ waan CD ni da kasɛt bee n-tab sɔŋ movie industry ni Naawuni ni labisi di thousand times niŋ o bomma ni.